Issa ħa nieħdu kan xi ħadd illi fejn jidħol ħoss il-king mastru. Joseph Calleja.
Le, mhux imma dak it-tip. Glenfello. Le, laqqas dan huwa bniedem illi huwa aktar tekniku. Ħa nieħdok għand monolito. Eh? Lejto għax aħna hekk insibuk lilek. Tista' tispjega lil dan istorbjus x'jista' jagħmel biex ma jsemmax il-ġirien kollu dak li jkun qed jagħmel.
Mela, hemm żewġ tipi ta' sound pollution. Hemm is-sound pollution li jgħidulu sound proofing, insulation. U hemm l-ieħor li jgħidulu acoustic treatment. Sewwa? Issa, is-sound proofing hemm materjal differenti biex inti tista' tibni kamra ġo kamra u hekk tiżola jew l-kmamar jew d-dar ta' maġenbek. Sewwa? U fejn għandek ħafna reflections ta' dar, nagħtu każ għandek living area, qed tiftaħ il-volume tat-television u qed jinstema' ħafna rbumbjar, dak hemm acoustic treatments li tista' tagħmel. Mela dik mill-istudju ħriġtna ġo dil-kamra, għaliex qiegħdin hawn, x'se tispjega li hawn? Mela, dil-kamra bażikament hija kamra li m'għandhiex l-ebda treatment, la soundproofing u laqqas acoustic, fil-fatt tismagħha. Il-kamra tirbombja u bħalissa u ħafna affarijiet għax qed nimmuvjaw ċertu affarijiet, allura tgħin li tnaqqas l-irbumbjar imma kieku dil-kamra hija vojta tisma' ħafna rbumbjar. Allura fl-istess kamra, l-istess qis ta' kamra, ħa ndaħħalkom ġo kamra oħra issa li hija iżolata għandha soundproofing, Plus li acquistically treated ukoll. U taraw id-differenza bi. Mela din hija l-istess qies ta' kamra li konna n-naħa l-oħra fiha. Sewwa? B'differenza li di hija soundproofed u għandha l-acquistic panels biex l-irbumbjar. L-acoustic panels huma dawk il-pannelli li qed naraw wara. Eħe, eh, dawn huma acoustic panels. Eh. Kull pannella hija hija għandha specs differenti, mhux kull pannella tapplika għal kull applikazzjoni, ġifiri dik hija dik il- Dat-tip ta' pannelli huma engineered, jiġifieri jkunu specific frequency għal ċertu kmamar. Kull kamra għandha storja tagħha. Allura inti trid. U l-ħoss nimmaġina. U l-ħoss tagħha. Allura inti trid ovvjament tanalizza l-kamra u mbagħad tkun tista' toħroġ x'għandha bżonn u x'm'għandhi bżonn. Biex niftehmu, mela hi qiegħed id-dar, tajjeb? Punisher il-television. Eh, forsi għandi tfal qed jaqbżu jew qomsu mal-kurutur kollha daw kollha għandhom frekwenza li jom. Iva. Taħsbilhom. Bħala insulation trid kollok żewġ affarijiet kif tkellimna. Ġifieri jekk jekk għandek impact noise fuq rasek, natu kas hija ġo flet u qed tisma' ħafna ġiri. Qed tifhem, dak għandek tagħmel insulation jew qabel ilma dum, qed tifhem, hemm tip ta' affarijiet li issa nistgħu nurikom iktar tard fil-programm. Jekk għandek ħafna rbumpjar u riflessjonijiet fil-kamra, trid tagħmel il-pannelli. U l-pannelli jgħinu biex inti ma tgħajjatx fid-dar, ma tiftaħlux iżjed it-television, speech intelligibility tkun aħjar, anke television jinftiehem iktar ċar, għandek dawn l-affarijiet. Ara x'konna nagħmlu, Il-kartun tal-bajk. Il-kartun tal-bajk.
Sbiħu. Issa l-lum xie tħares lehom jien, naf dil-pannella. Vera sabiħa ġviri.
Mela, hemm diversi panels. Panels hemm absorption panels, hemm diffuser panels, hemm il-base traps u hemm il-hybrid. Dik hija hybrid panel. Dik qed tessorbi u ttik daqsxejn riflessjoni peress li hija tal-injam. Però jekk noħorġu barra, Nurikom f'dil kamra. Hawnhekk għandkom tip ta' absorption panel. Di xogħolha tassorbi s-sound biex kemm jista' jkun u bejn kamra u oħra qed tindunaw, jekk tagħlaq daqsxejn il-bieb tinduna li kull kamra għandha acoustic treatment differenti għax peress li qegħdin ġo studio, kull kamra xtaqtha differenti jiena. Mela, di pannella li tassorbi. Mbagħad għandek pannella li kif tkellimna, di hija diffuser. Dan kif is-sound jittrasmetti l-enerġija ma joħodilekx, anzi jifrixilek mal-kamra biex itik ħoss iktar miftuħ, ik miftuħ, id-distribution tas-sound tkun iktar miftuħa. Ma jassorbilekx l-enerġija tal-ħoss da.